Medo wizɔn na wò va El Emenese gbe ƒe agbasa ye dzi. Mize agbasa ye kɔ srɔ, miede gbe ƒe gbe, eye migazã ƒe gbea kɔ srɔ ŋutsu srɔ ɖe ŋuti. Ɣeyiɣi ye me la, ɖeko wònye dzidzɔ manyagblɔ aɖe nu. Dzidzɔ sɔ me kɔ vɛ ne hadzidzi ye dzrɔm fia la, madzi ha me be dɔ siwo nèwɔ nam ta dzi aɖe le nye dzidzɔ. Edzie nèdzidzɔ enye míede gbe ƒe gbie ƒe ŋukpe goma ƒe gbagba yi ke mekpɔ de dzesi. Mekpɔe de dzesi be míede gbe ƒe gbi ele zɔ ɖem azɔ. Ŋukpe ma, vlododo ma, asitsyɔ̃ŋkume ma taflatse egbe tsitsi gbɔgbɔ ma yi ke wɔbe ŋegbea nɔ nu kpem maa ego ma mekpɔ be egba zɔ fifia ne eyi ɖe didiƒe yaŋalãwo dzi ŋkuŋuŋui yaŋalãwo dzi yiwo nye internet e social media la ne eyi ɖe tiktok e ŋegbi le kpe ɖem le ga ma ko le gbe ɖem. Ne eyi ɖe facebook e ne eyi ɖe youtube e youtube ye susɔ viaɖe ye nye mele ekpɔm nenema o. gake tiktok ko o akpe akpe akpe miwo le dɔ dzi miwo le dɔ dzi miwo le dɔ dzi ewoe le dɔ dzi ewoe le dɔ dzi fifi ewɔ hã be ame yiwo wo menye eviawo hã le ŋkɔ nyuie le mi viawo ŋuti ta ne woɖo teƒe aɖe ko wodi be yewoagblɔ be yewo nye viawo o ayeko ayeko ayeko ayeko ɖekakpuiwo ɖetugbiwo mamawo tɔgbewo ɖeviwo nyɔnuwo ŋutsuwo o mi le dɔ dzi akpe ekie akpe de ƒe me va koŋ kple dzidzɔ ye be mekpɔe le dzesi Mide Gbe Ƒe Due la, ele gbe ɖem azɔ to hadzidziwo me, to nuƒoƒowo me, to nuŋɔŋlɔwo me. Oo, mile dɔ dzi akpe, akpe, akpe, akpe, akpe, akpe be fifi azɔ ame yiwo wonye viewoa, wode dzesi, míde dzesi azɔ be ao, ame ŋkutawo míwo hã mínye. Eya ta Yawe Mawu gbe gblɔ mí le boblo do mí le dzide, dzideƒo ŋuti dɔ wɔm le gblɔ ma zɔ. O, le aƒe kple gbe siaa, le dzrowo de kpli ame nyanyɛwo de siaa, miwo le dɔ dzi, wo le dɔ dzi, wo le dɔ dzi. E, ke fifi azɔ me kpɔ de dzesi hã be ame yiwo nye vi, viɔwo me tsɔ ʋegbekɔ de dɔ wɔ aɖeke me tsã, fifi azɔ la, wole woƒe ŋkɔ yɔm te ɖe wo ɖokuiwo ŋuti azɔ, gbogbotɔwo. wo wa kpe mi wo le dɔ dzi mi le ʋegbie zã le ʋegbie dom ke eyike susɔ koe ye nye dodo mimi la ela be enu ye ganye kɔkuti ye gama koe nye etsɔ kɔ tsaka kple english gbe kple gbe gbe bubuawo awo ne mi asrɔ dodo mimi la hã mi wo le dɔ dzi lo akpe akpe edzi aɖe le nye dzi dzɔm le dɔ yome koe mile wɔwɔm ta le mía viawo ƒe vivinyenye ƒe sidzedzedze xɔxɔ ta vevitɔ le mía degbe zazã me míawo le dɔ dzi míawo le dɔ dzi mekpe de dzesi míawo le dɔ dzi ke wɔamee mekpɔ enu le enu le dolo wɔamee tafla tse ŋkume mekpɔ ʋu na o haɖeke o ʋegbie ganye ŋukpe na wa metsɔ ɖokuiwo bɔ le yɔyɔ wɔm na wo be zã ʋegbie zã wò degbie memie zi ŋukpe meganɔ eme o Mí viwo ɖe mí xɔ asi. Nye vi ame bubu me xɔ asi, wohã xɔ asi yake. Mía da le mía tɔ dzi. Exe gbe ye xe doɔ. Oo, na ase nye megbe dzi ye. Anɔ sese, eh, ɖomahi anɔ sese kuikuikuikui. Exe viwo le woƒe gbe dom. Eke blu nya mle nya mle nye degbie dom. Mía degbie mía ze ŋkpe manɔmetɔe. Ale mi le dɔ dzi ɖe kɔkɔe kɔkɔe kɔkɔe ne Yahweh Mawu be ɖe. Eh, eh, eh, mí le nyɔnyɔ ma xɔ mazɔ. Evegbie ya Satan be ya kpe. Ewe le dɔ dzi, ewe le dɔ dzi, ewe le dɔ dzi. Ayeko, ayeko, ayeko, dɔnɔ, dɔnɔ, dɔnɔ, ewe le dɔ dzi. Ne ele zã ma, ewe le dɔ dzi. Ne mele zã mɔ la, trɔ susu. Akpe ne mi le ʋegbi azã ŋuti ŋukpemanɔmetɔe azɔ. Ayeko ne mi. Eta ko meva le ɣeyiɣi be mada akpe na wò kple dzidzɔ. Mada akpe ne mi viwo kple dzidzɔ. Nyɔnyɔ ma neganyɔ fifia wu tsã míazã ʋegbie. Nyɔ! ne míazã ƒe gbea xexeme godoo nakpɔ, ase, asrɔ̃, azã, míazẽ ɖe ŋɔŋlɔ me, nuƒo me, ŋkɔtsɔtsɔwo me. Ale wòde gbe le akpe ŋu na wò atsɔ ame bubuwo de gbe kɔ wɔ tɔwòe o. Anɔ dzidzɔ do le ame bubuwo de gbe ŋuti wu tɔwò. A, ènya kae ma ɔ? Tafla tsɛ lɔ, egbe tsitsi ma he eŋu eŋu ŋkumematsomatsoe nye ma ta nyɔnyɔe le vavã ɖee. akpe teƒe akpe ewoe le dɔ dzi. Nenye be viviti ma mele wo gbɔ o ega kɔ asi kɔ nɔ ŋkume tsom ne degbea o fie be le bubu deam bubu de gbe ŋuti tsɔ wu tɔwoa ke woe le dɔ dzi. Se ne le na nenema la trɔ dzime elabe mi le ŋgɔ yi fifia mi dzo mi nyɔ mi nyɔ

Ewɔe le ŋɛgbe zã ga. Ɛɛ, ewɔe le azẽ ɖi. Ame bubu mezã ame bubuwo degbe hafi woyɔ degbe ma le ame ma ŋuti o ɖi. Ewɔe le azẽ. Akpe. Míawo le dɔ dzi. Meganye be, e, kafukafuwɔwɔ ta ko wòagahe yi megbe o, ao, ɖe wòagatu ɖe edzi boŋ. Akpe. Akpe. Akpe. Teƒe akpe. Le ŋɛgbe zã ta. Míagado go.